Faly miarahaba fianakaviana malagasy abiaby dia faly koa hikorana aminareo amin'izao. Ah, zaho Digari moa ny afantaran'ny olombelona rehetrarehetra na ato amin'i Madagasikara na ivelan'i Madagasikara. Eh, ny anjara andraikitra moa zany dia fitendrena gitara dia ampiseho amin'ny Izay vahoaka ho tonga eo izany hoe ahoana ny fomba fitendreko ny gitara mazava izaho. Le tena fohy marina satria tena lava be manko tokony ho izy. Fa voalohany aloha, teto aho zany nanao mercenaire teto miaraka amin'ny vedette locale zany, le mpanatalenta taloha, le zokibe reny. Dia tamin'ireny aho izany efa manana an'ilay hitanao ilay mieritreritra an'ilay zavatra atao aho avy any ambanivohitra satria ny andohako anie an'ilay resaka iraky ny vavarano ity e. Tsy ho nieritreritra hoe hanao tena mpiteny vahiny moa izany professionnel hoe amin'ity zavatra kanto ity izany fa ny eritreretiko nanaovako ny iraky ny vavarano dia hitondra tatitry ny ny tanàna lavitra. Nanakodahoda tanàna lavitra andriana, zay no mahatonga anah hoe iraky ny vavarano, vavarano ty manko tanàna izy ty, fitambaran'ny fokontany, zay no atao hoe vavarano, dia hitondra ny tatitra, satria tamin'ny andron'ny zana ataontsika hoe deuxième république,

Satria matoa ny moa teny malagasy mety tsy azoazon'ny zareo kokoa angamba fa dia ilay fiteny gitara zany no nahatonga an'ilay zareo gaga hoe hafa be fitenjin'ny gitara zay dia ny hita tsy iny dia iny nahatonga anahy nentin'ny zareo tana niampita zany e niampita ny riaka dia nitombo satria raha fatahana amin'izay moa dia hafa mihitsy zany fiteny gitara dia nampitombo koa ny Fahaizako amin'ilay hoe hay ve ity zavakanto ity izany fifaninanana ary fampisehoana andeha maha ianao ianao, maha Malagasy anao. Nampitombo be anà izany ilay hoe mitady kokoa izany hoe hampavesatsy ny tena maha Malagasy anao amin'ilay mpitendry gitara. Akory e! Akory e! Io zavatra efa fandriko fa ela be zany io hoe. Iresako amin'ny namana fianakaviana maha malagasy antsika ity resaka fomban-draza ity e! Fomba ny atao hoe volamena maha malagasy antsika. Raha io boky masina vakintsika any amin'ny mpiangonana masina io, ambonimbony io fomba io, na resaka lalampanorenana io, io fomba io ny volamena ambony indrindra amintsika malagasy. Ka faly be aho zany hifampitafa malagasy, hifampizara. Mba hanadio tsara ny fombantsika maha Malagasy antsika, tsy afaka amin'io tsika, tsy azonao fafana io, zay zany mba hafatsa zany zay, ary zay mahatonga anah ravo zany anao ty zavatsa ty, mba ifampizara amin'ny namana fianakaviana Malagasy zany hoe fombantsika zalahy,

Fa za moa hitondra gitara de hanolotra aho zany hoe zao anie ny fitendriko satria fa elaela koa moa za zany tsy nanao teto e, tsy nanao teto Antananarivo an. Ary amin'io koa dia tena mifanakaiky mihitsy hahita an'ilay fitendrena gitara, ahoana ny tagnana ankavia, ahoana ny tagnana ankavanana, dia ahoana ny otaky, otaky moa zany de reglazy, magnova otaka aho zany, mba tsara zany ny tena ho hitana Mba tsy hifakalavitra amin'ny ta hoe hitanao amin'ny sehatra rafa manao concert manko lavidavitra ny mpijery ianao amin'io zany tena hifanakaiky zany e. Zay zany zavatra atolotr'io. Ino moa ny hafatra dia ankoatra ny hoe mitongava dia ao tsika hifampiresaky dia ao ianao afaka manontany satria misy zoky ray aman-dreny anie eo hamelabela tsy lava kokoa. Fa ny ahy manko gitara ny zavatra ataoko ao dia afaka manontany satria samy malagasy satria amintsika mianatra koa manko be dia be ny fomba adino dia afaka anontaniana daholo izay amin'izay fotoana izay. Izay izany e! Tsy afaka manao voeloma lava be satria mba hihaona tsika dia mitongava izany tsika mifankahita amin'io.